Tech Support, Sie haben doch auch ein Herz, oder? Ja, ich hab das gleich erkannt. Macht Ihr es auch manchmal so seltsame Dinge? Ich hab meines ja schon recht lange, aber in letzter Zeit hängt es sich immer mal wieder auf. Ich hab auch schon so viel versucht. Neues Ladekabel, die Software updaten, einmal wollte ich es sogar abschalten und dann wieder an, aber ich hab mich dann doch nicht getraut, könnte ja mal was verloren gehen. Ich muss hier aber auch zugeben, man hat ja so ein Ding, weil es schließlich jeder hat. Aber ich hab mich ehrlich gesagt auch nie wirklich damit beschäftigt, ich kenn nur die Basisfunktionen und bisher hat mir das auch ausgereicht.

bis er schließlich ganz zusammenbricht. Und plötzlich ist alles klar. Jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Erfahrung offenbart sich in ihrer reinsten Natur der Wahrnehmung. Die Entstehung der Universen, der Beginn von Raum und Zeit, das Leben und die Ideen, die Kriege und das Wissen, die Liebe und der Untergang und der Kollaps von Weltsystemen.

Gudden Owend, ech begréissen Iech ganz häerzlech am Centre National de Littérature fir d'Remise des Prix vum 41. Concours Littéraire National. Ech sinn immens frou, datt mer och dëst Joer d'Laureaten hei empfänke kënnen. Den Tom Weber, deen Der elo grad mat engem Extrait aus sengem Recueil Fluides Herz héieren huet, ass ee vun de Laureaten. Hien huet den éischte Präis an der Kategorie Jonk Auteure gewonnen. Ech sinn och frou, dass Dir derbei sidd. Et ass eis dëst Joer erëm bewosst gi wéi wichteg Bicher fir d'Lieser a Lieser fir d'Bicher sinn. A wann Der elo mat mir d'Trap erop kommt, da kënne mer mam offiziellen Deel vum Owend ufänken. Et ass mer eng grouss Freed, d'Wuert un d'Ministerin vun der Kultur, d'Madame Sam Tanson, weiderzeginn. Ech wënschen Iech alleguer e schéinen Owend. Schéine gudden Owend och vu menger Säit. Ech si ganz frou, dass ech den Owend kann hei am CNL sinn, och wa mer dat nëmmen ënnert eis maachen an de Kontakt mat Iech dobaussen ebe just iwwert den digitale Wee ka méiglech sinn. Leider ass dat dann den Ament esou. Mir hoffen, dass mer fir déi nächst Editioun vum Concours erëm kënne physesch zesummekommen. Wat feiere mer? Mir zelebréieren déi Leit, déi déi 41. Editioun vum nationale Literaturconcours gewonnen hunn. A wat ass den nationale Literaturconcours? Dat ass e Präis, deen et schonn zënter 1978 gëtt, wou mer elo déi 41. Editioun feieren a wou all Joers eng aner Spart erausgesicht gëtt. An dëst Joer si mer bei der Poesie an et geet drëms, dass een e Manuskript eraschéckt, e Manuskript, wat nach net verëffentlecht gouf a wou dann eben herno Gewënner an och Zweet an Drëtt Präisser erausgesicht ginn. Et ginn zwou Kategorien, déi ganz Erwuessen an déi, déi da bis 25 Joer sinn. An an deenen zwou Kategorien hu mer eben dann den Owend och déi Leit hei, déi déi jeeweileg Präisser gewonnen hunn. Dëst Joer ass et wéi gesot d'Poesie. Vläit en Genre iwwer dee manner diskutéiert gëtt, iwwer dee manner geschwat gëtt, mee awer een deen net manner wichteg ass. Et ass e Genre deen wierklech eppes a Wierder ka faassen, wat eis all e bësse méi schwéier fält a Wierder ze faassen, an deen och oft Wierder benotzt fir eppes, eng Situatioun ze beschreiwen oder e Gefill ze beschreiwen, wéi en wéi Dir an ech dat vläit vill manner gutt fäerdeg bréngt a wat och doduerch engem oft selwer hëlleft ze verstoen, wéi eng Zort Gefiller a wéi eng Zort Situatiounen et sinn. A grad an dësen Zäiten, déi mer elo kennen, ass dat natierlech eppes, wat engem kann hëllefen, wat engem ee ka weiderbréngen a wou bestëmmt och an deenen nächste Méint wäert och vun deene Leit, déi hei ronderëm mech stinn, och Wierker kënne kommen iwwert eeben de Sujet, deen eis am Moment alleguerten esou vill beschäftegt an ënnert deem mer och alleguerte wierklech vill ze leiden an ze knaen hunn. Ween huet gewonnen? Et ass schonn bekannt. Nawell kënnt Der den Owend dann déi Leit och wierklech gesinn. Dat ass den éischte Präis. All, alleguerten déi Auteuren, déi hei sinn, sinn dei och Leit, déi schonn, déi mer all kennen, déi scho vill publizéiert hunn. An den éischte Präis ass wierklech och eng vun deene Persounen, déi an der Poesie och zu Lëtzebuerg schonn d'Landschaft markéiert huet. Dat ass D'Ulrike Bail mat hirem Text Stadt einer Ankunft. Si ass definitiv keng Onbekannte, si huet de Concours schonn dräi Mol remportéiert. Si kritt elo eben deen éischte Präis. Dat bedeit op der enger Säit eng Récompense vu 5.000 Euro an eben och eng Hëllef bei der Publikatioun. Den zweete Präis, do gi mer dann an de franséischsproochege Raum, dat ass de Serge Passot mat sengem Petite Cosmogonie, des poèmes avec jardin, den Titel ass esou komplizéiert, dass ech mech muss ëmdréine fir e richteg ofzeliesen. Dozou kënne mer vläicht herno nach méi gewuer ginn. Och de Serge Basso ass keen Onbekannten. Déi eng kennen en als Kulturschafenden an der Kulturfabrik, wou en wierklech seng ganz Marque priméiert huet zu Esch. En huet awer och scho vill publizéiert. En ass e Multitasker am Kulturberäich, wou mer ganz frou sinn, dass en den Owend eben deen zweete Präis ka kréien. An den drëtte Präis geet un de Paul Mathieu fir seng Wierk À bord. De Paul Mathieu ass e Lëtzebuerger-Belsch, deen an der Belsch wunnt, dee vu sech selwer seet, e géing aus dräi Halschente bestoen, eng lëtzebuergesch, eng belsch an eng franséisch. An dat wier jo eigentlech typesch fir Lëtzebuerg, datt een aus puer Halschenten géing verstoen, och hien huet schonn eng sëllege Wierker publizéiert. An dann d'Kategorie vun deene méi Jonken, do hu mer als Gewënner dem Tom Weber mat Fluides Herz. Den Tom Weber huet 24 Joer an trotz sengem wierklech jonken Alter huet och hien schonn eng sëllege Wierker publizéiert an hien ass eebe lo de Jeune Espoir, deen den Owend dann de Präis kritt an där Kategorie. Voilà, ech hoffen dir wäert vill Freed drun hunn déi Wierker kënnen no an no ze entdecken, wa se dann de Wee an d'Librairien och hoffentlech fannen. Ech soen e ganz grousse Merci dem CNL, deen dat heiten den Owend méiglech gemaach huet, och dem Jury ënnert der Présidence vum Lambert Schlechter, dee sech ganz vill Méi gemaach huet fir hei déi eenzel Wierker erauszesichen an ech wënschen iech vill Schéi Momenter bei der Decouverte vun deenen Texter, déi den Owend priméiert goufen. Voilà, ech hu lo mäi Mask ugedo, well lo komme mer bei dee wichtegste Moment vun haut den Owend. Dat ass, wou déi Auteuren lo hei wierklech hiren Diplom kréien, déi och gewonnen hunn. An dat ass och dëst Joer e bëssen aneschters wéi déi aner Kéieren. Dat heescht, si stelle sech just hannert den jeweiligen Diplomer op. Ech ruffen se elo een nom aneren op an dann maan mer dann eng virtuell Iwwergaaf vun dem ganzen. Fir d'éischt mol d'Madame Ulrike Bail. Voilà, Félicitatiounen, dir wësst jo mëttlerweil wéi et geet. Dann de Serge Spasso. Félicitations. Paul Mathieu. Félicitations. Tom Weber. Félicitatioun! An dann natierlech deen anere wichtege Personnage vun den Owend, de President vum Jury, de Lambert Schlechter, deen déi ganz Aarbecht gemaach huet, fir hei eeben d'Laureaten erauszesichen, zesumme mat der ganzer Ekipp vum Jury. Bravo! Lo ass dann de Moment, wou de Jury soll kuerz zu Wuert kommen. Ech hat déi grouss Éier, dëse Jury ze féieren. Et war e Spaass mat deene véier Membere vum Jury ze schaffen, dat war de Claude Bommertz, d'Sarah Lippert, d'Tonya Raus an de Raoul Walisch. Mir hunn e beträchtlechen Deel vun onsem Summer dermat verbruecht Eng Pill vu 57 Adult-Manuskripter a 15 Jugendmanuskripter ze liesen, et waren onvergiesslech Momenter. A mir hu bei alledeem dann eng schéin Récolte gemat, hei hänken d'Biller hannerummer, An ech géing awer och gär drop agoen, firwat mer déi Präisser ginn hunn. Dozou awer géing ech e franséischen Text liesen, dee mer zesummegestallt hunn, well ech mengen, dat wär méi pertinent a qualifizéiert wéi mäi Gepoters. Mer hunn ons Méi ginn, bei all Text och, wat ee nennt, eng Motivatioun ze maachen, wou mer all ons Ideeë zesummegedroen hunn an déi dann op eng wonnerbar Manéier zesummegefaasst an ausgedréckt goufe vum Tonia Raus. Dat ass also säin Text, säin Endtext, deen ech hei géing liesen. Also, doduerch e bësse méi feierlech elo de geschriwwenen Text.

Fir d'éischt géif ech gären Merci soen fir den Preis. Ech freeën mech immens. Merci villmools. Wéi ech virun enger Zait mam Bus dor d'Staat gefuer sin, ass aus dem Lautsprecher vum Bus dat Wuert Deportatioun gefall. Et huet mech mat senger brutalen Realitéit meng ganz alldeeglech Fahrt iwwerfall an huet mech verstéiert. Vun deem Ament un hunn ech ugefaangen op d'Nimm vun den Haltestellen opzepassen, doriwwer ze reflektéieren, d'Bedeitung an d'Geschicht, déi historesch an déi ganz aktuell ze recherchéieren, d'Ëmgéigen an d'Leit ze kucken, op Geräischer an Kläng ze lauschteren, Reseationen entstoen ze loossen, Connectionen ze knäppen. En Gedichtband ass mat der Zäit entstanen, an deem 48 kurz Gedichter langscht zwou imaginär Linnen durch d'Stad fueren, langscht Haltestellen, langscht Arrêts supprimés. Elo géif ech Iech gären op en kurz Rees durch d'Stad alueden.

Eist Gëllent Buch huet dëst Joer vill manner Nimm däerfen ophuele wéi an deenen anere Joren, mee och wann d'Salle Tony Bourg laang eidel bliwwen ass, si mer eis dach ëmmer erëm begéint, virtuell zum Beispill wéi haut den Owend, an dofir e grousse Merci un all déi, déi dat méiglech gemaach hunn. Mä virtuell muss net iwwert e Schierm lafen, een Objet hëlt den Defi géint de Social Distancing ganz besonnesch op, an dat ass d'Buch, den Text, D'Gedicht, dat literarescht Wuert ass present, och wann den Auteur net nieft eis sëtzt. An dofir nach eng Kéier Félicitatiounen un all d'Laureaten an e grousse Merci un Iech, d'Lieser. Eist gëllent Buch freet sech drop, seng Säite geschwënn erëm mat Ären Nimm fëllen ze kënnen.